Alright abusua, ɔsodie nka wo sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa wogye berɛ a wotie wɔ dwumadie yi so. Asomdwoe nka wo, wohu sɛ Nyame adom nti no nipadua akwaa no nyinaa obiara ho yɛ. Ah momfa nkyerɛ sɛ bɛyɛ two days ni deɛ yɛmfaa post biara nto mu, ɛnyɛ ya. Ɛnnɛ yɛba abɛdi nkɔmmɔ. Mɛsrɛ sɛ woba dwumadie so a na wa follow yɛ na wa like page no na wa share page no ama obi nso so ayɛ dɛn ate yɛn nka. Firi sɛ dwumadie no ɛnyɛ me nko na medi dwuma no. ɛyɛ baanu, ɛyɛ baasa dwumadie ɛna mo kyidɔm no soso no ɛna ɛbɛboa yɛn ma yɛahunu yɛn anammɔn a yɛretuo no yie. Ɛfiri sɛ ɛyɛ a na mpanin ka no da biara sɛ, aboa no ne takra na ɛma aboa no ne ho yɛ hu na ɛma no yɛ kɛseɛ. Sɛ mo a moyɛ kyidɔm a, yɛntumi nni dwumaso a ɛte sɛɛ. Nti yɛbɛsrɛ sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa mommɔ yɛn kyidɔm na dwumadie no a yɛredie no yɛnhunu ɛso mfasoɔ a ɛwɔ de ma yɛn. Na daa ɛyɛ a na yɛtaa ka sɛ, Ɛɛ, ɔman nkyɛkyerɛ no ɛbɛyɛ yie a, ɛgyina me, me ne wo so. Ɛfiri sɛ, amammara no tumi ma yɛho tumi sɛ yɛtumi kɔto aba kyɛre yɛn adwene de yi ma aba mpanimfoɔ deɛ a, na ɛnneɛ ɛho bɛhia ama yɛ sɛ, sɛ nneɛma bi rekɔ so wɔ ɔman mu na sɛ ɛnyɛ a, yɛtumi nya akwanya no na yɛyɛ dɛ, yɛdi ho nkɔmmɔ na yɛde yie ɛyɛ dɛ, ato yie. Efisɛ ɔpanyin yi kaa asɛm bi sɛ, Wo kommyɛ na ɛkyerɛ woayi bɔne. Nti yi wo ti na woankasa ho a, yetwa wo yiye a wompɛ. Nti adɛn nti na yɛtena ase ama yɛayi yɛn ti ayi bɔne a yɛmpɛ? Daakye no, yebenu yɛn ho sɛ yehunu yɛ anka. Nti mɛsrɛ sɛ momma yɛnhunu sɛ ɔman kyekyerɛ no ɛyɛ baanu baasa dwumadie ɛnyɛ nipa baako dwumadie nti wo ba a fa w'adwene kyerɛ bra sɛ wo ne me nyɛ adwene a kyerɛ w'adwene me mete a na ɛyɛ m'adwene na mekyerɛ nti sɛ wo ne me nyɛ adwene a kyerɛ w'adwene na yɛnni ho nkɔmmɔ na yɛmfa yie nto yie ɛfiri sɛ wopɛ no yie na me nso mepɛ no yie a ɛnyɛ ntɔkwa Ɛnyɛ atennie, ɛnyɛ kasatwitwie, na mmom ɛyɛ anobaabayɛ na yɛmfa yie nto yie. Saa na yɛhwehwɛ, ɛnyɛ sakasakayɛ na yɛpɛ. Ɛfiri sɛ sakasakayɛ ba a, obi biara nni baabi a ɔde ne ti yɛ dɛn, ɛrefa. Yɛmpɛ no saa. Ɛnnɛ yɛaba abɛdi nkɔmmɔ, na yɛn nkɔmmɔdie ne sɛ, yɛwɔ ɔman yi mu na yɛn amanyɔfoɔ, yɛn mpanimfoɔ tumi ma contract. Na contract no, sika a ɛwɔ contract no mu sɛ yɛde contract no yɛ beginning of the contract, the middle of . the contract na wie yɛ yɛn ho bɛsrɛ ɔba so ano ahyɛ alike ama obi so ɛdɛ anya bi atie na nyansasɛm a ɛwɔ dwumadie no a yɛdie no mu no yɛbɛtumi afa mu aba nti yɛwɔ ɔman mu hwɛ sɛ yɛn mpanyinfoɔ yɛbɛyisu contract ɛde ama nipa wɔ abere a contract no ɛmu sika yɛnnim baabi a sika no fa. Yɛtumi issue contract. Contract no, sika a ɛwɔ contract no mu no, mmɛda dwa. Me deɛ, daa mɛka sɛ sɛ ɔman no bɛyɛ yie a, ɛgyina mmabunu so. Ɔman no, ɛbɛyɛ yie a, ɛgyina mmabunu so. Ɛfiri sɛ, sɛ wɔantumi anhwɛ saa nneɛma wei nyinaa anyɛ na mpo no contract a wɔsan issue sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔde bɛboa ma ɔman nkyekyereɛ no, ɔman no mpuntuo aba mu no, na sɛ motumi kɔ issue contract na sɛ sika a ɛwɔ contract no mu no ammɛda dwa a, na ɛneɛ asɛm wɔ ho. Sɛ yɛtumi issue contract wɔ ɔman mu na sɛ contract no sika a yɛde bɛdi dwumadie no, Ah meto dwa nurse asɛm wɔ ho. Ɛnyɛ mmabunu na mohwɛ mmabunu yie. Mmabunu nka nko mfa mo ho. Wɔ me ne wo mmienu yɛbɛyɛ adwene ahu sɛ ɛyɛ yɛn ma mpanyini sɛ bio ne ba ɔntwa da bi mmesu sɛ ɔresu kɔm ho, ɔresu ɔresu hwee ho, ɔntwa da bi nsu saa kɔ ɛ esuo no. Efisɛ abrabɔ a ɔpapa yɛ bɔ no, n'ani tua abrabɔ a ne papa ayɛ dɛ rebɔ de ato wɔn hɔ no asɛ wɔn daakye agyapadeɛ. Nti me me ne wo no a, sɛbio, yɛn maame nkɔ bi, yɛn papa nkɔ bi no, a yɛde wɔn man no ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔn ni wɔn man no dwumadie nyɛ dɛ mfa ma yɛn no, Abrabɔ bɛn paa na yɛatumi ahunu sɛ ɔman no mu no nyinaa no, wɔn abɔde ama yɛn a yɛhu sɛ yɛwɔ daakye bi, sɛ yɛwɔ mpanyimfo a wɔdi yɛn anim, wɔama yɛn daakye papa bi a daakye no yɛwɔ anidasoɔ wɔ saa daakye no mu. Ɛfiri sɛ mampanyin bɔ bra a, ne ba wɔ hɔnom a ɔhu sɛ abrabɔ sei na ne papa ayɛ dɛn abɔ. Mpo sɛ ne papa nni hɔ koraa no a, ne papa abɔ bra de ama wɔn. Yɛbisa sɛ ɔman mu no nyinaa no adeɛ bɛn na ɛtumi de yɛn nsa si yɛn bo sɛ a mpanyinfoɔ no abɔ bra wei sɛ de ato ama yɛn a ɛbɛyɛ adeɛ a mmabunu nsa ama mmɛkɔ ho biom nkɔyɛ biom fi sɛ yɛbɛyɛ kwan a yɛyɛ kwan a na anu na nsa na kwan asɛe nsuo ne yɛbɛtu a ɛnyɛ sukuu dan ne yɛbɛsi a booboo Wate aseɛ? Saa nneɛma wei nyinaa yɛ nneɛma a ɛrekɔ so a ɛrekum Abibiman, ɛrekum Ghanaman. Nanso nnipa te hɔ sɛ me deɛ ɛno deɛ memfa ho, deɛ ɛbɛsi biara ɛnyɛ dɛ ɛnsi. Hwɛ sɛ yɛyi su contract na contract no mpanyimfo a wɔn tena ase sensan nkrataa no ɛyɛ amanyɔfoɔ because yɛn ntumi issue contract ɛwɔ abere a contract no yɛn paase ɛnkɔ parliament ɛma parliament ɛnkɔ bargaining on it yɛbɛ issue contract ya contract no ɛkɔ parliament ama parliament ɛyɛ dɛ approve na contract atumi akɔ parliament na yɛantumi anhwɛ mu anhu sɛ sika a yɛde bɛyɛ yɛde bɛdi dwumadie no amɛda dwa ɛtwetwe aso ɛtwetwe aso na ɛyɛ asɛm sɛ bɛ na mpanyinfoɔ atumi atena ase na wɔn de wɔn nsa ahyɛ nkrataa ase sɛ yɛnhyɛ contract no ase na ɛnu nansa na aban no a na wɔte soɔ no na wɔyɛ dɛn? Wɔkɔ. Wɔkɔ. Wɔrekɔ no, foforɔ bɛba abɛsi so. Foforɔ no a ɔba abɛsi soɔ no, afei na ɔno nso so so de ne mmara ne n'adeɛ ba, ɔbɛhwehwɛ mmara mu, abɛhwɛ nneɛma mu. Ɔba abɛhunu sɛ, sɛ yɛde contract bi ma yɛ a, saa contract no koraa no, ɛho sika a mɛtɔ dwa. Nti agye sɛ wɔsan akɔbɔ bosea na wɔde aba abɛtua saa contract no ka. Mesrɛ mo. Asɛmmabunu, momma yɛn ani nna hɔnom. Momma yɛn ani nna hɔ. Ma mpanyin dada no a na ɔte soɔ no atumi ama contract. Contract no, sika a yɛde bɛdi dwumadie no, ammɛtɔ dwa amma nipa dasani anhu no. Nso nipa dasani na ɛtena aseɛ a yɛsɛ ɛyɛ wɔn, wɔn yɛ yɛn mpanyinfoɔ a wɔn di yɛn anim no, wɔn na ɛtena aseɛ ɛgye ɛhyehyɛ nkrataa, de wɔn nsa hyɛ nkrataa ase. ɛma yɛde contract no yɛ dɛn ɛbɛto dwa ɛnɛ wɔn san atwa yɛn ho bɛka akyerɛ yɛ sɛ contract no sika na ɛwɔ contract no mu no ameto dwa mu obi anhu ti dwa mu yɛ nipa a yɛsɛ yɛ ne wɔn bu wɔn man sɛbio dwa mu ɛna yɛsɛ yɛ ne wɔn tu anamɔn asɛmma mpanyinfoɔ nti ɔman no nti ɛbɛkɔ yie de ama yɛ deɛ ɔman no nti ɛbɛkɔ yie de ama yɛ. Adeɛ kye adeɛ sa biara yɛrebɔ bosea. Adeɛ kye adeɛ sa biara yɛrebɔ bosea. Yɛnhunu bosea no a yɛrebɔ no so mfasoɔ. Yɛnhunu bosea no a yɛrebɔ no so mfasoɔ. Kyɛ sɛ nneɛma bi rekɔ so na sɛ wote a, ɛyɛ a na ahome te. Ɛya. sɛ nimdeɛ a nnipa sua no nyinaa no, yɛtumi issue contract. Sika a ɛwɔ contract no mu no, yɛammɛtɔ dwa. Saa amanyɔfo yi ara na wɔsan twa wɔn ho bɛka kyerɛ yɛn sɛ, afe wei afe wei, yɛde contract maeɛ a, contract no, sika a na ɛwɔ contract no mu no, obiara nhunu. Nso saa amanyɔfoɔ no na ɛtena ase sensan yɛn krataa ma yɛgye contract no yɛ dɛn, ɛtoo mu. wɔhwɛ yie sɛ wɔn a wɔnam no, adwene papa ne wɔn tirim de ma yɛ. Me de, ɛnyɛ obi nti na mete ya o, mete ha sɛ yɛn mmabunu no, yɛbɛnya adwensakyera na yɛasesa yɛn ho, yɛasesa yɛn adwene, ɛfiri sɛ Ɔman no fam a yɛrebɔ nyinaa kyɛ sɛ ɔman no wohu sɛ ɔman no retu mpɔn ɛna wohu sɛ ɔman no rehwe ase ɔman no wohu sɛ ɔman no retu mpɔn na ɔman no rehwe ase yɛsensɛn hɔ moma yɛn ani na hɔ asɛmabunu Efisɛ dwumadi no a wɔdii no, yɛn na yebetwa so aba, sɛ ɛyɛ papa o, sɛ ɛyɛ bɔne o, me de daa mɛka. Enti sɛ yɛamma yɛn ani anna hɔ ne anhwɛ yɛn anammɔn a yɛne wɔn retu no yiye a, wɔde yɛn kɔ ɔsɛe a enni awiei mu, na yebenu yɛn ho. Ɛntɔ mmere a yebenu yɛn ho no, na nneɛma asɛe de ama yɛn. Yɛyɛ no baabiara na ɛnyɛ yiye bio. Saa nnipa wei, sɛbio nnipa di wɔn akyi. Nnipa atu adi wɔn akyi. Kyɛ sɛ asɛm a wɔbɛka biara no, wɔde wɔn ayɛ nyame ɛna wɔsom wɔn. Amanyɔfoɔ, abibifoɔ amanyɔfoɔ, Ghana amanyɔfoɔ. Momma yɛnhwɛ wɔn yie. Sɛ wɔn nni nsusuiɛ papa biara de ma yɛ, sɛ wɔn wɔ nsusuiɛ papa de bi de ma yɛ a, wɔn nhwɛ hunu sɛ mmabunu na ebetumi ayɛ wɔn ani yie nti wɔn nhwɛ mmabunu asetena mu yie. Sɛ wɔn antumi anhwɛ mmabunu asetena mu yie a, yɛnni daakye. Efi sɛ adeɛ a wɔn yɛ yi koraa kyerɛ sɛ yɛnni daakye sɛ wotumi kɔma contract. Na mpanyinfoɔ a wɔkɔtena ase sensan nkrataa no. moahunu sɛ contract no sika a ɛwɛ sɛ epie mu no monhunu sika no nanso moagye contract no atum ama yɛasan contract no ama no ama ama yɛapaase aba out na ɛnnɛ moasan atwa mo ho wei na meyɛ hunu sɛ monyɛ nokorɛ kafoɔ wei na meyɛ hunu sɛ wɔnyɛ nipa a sɛbi yɛde wɔn man de hyɛ wɔn nsa Wei na ɛma yɛhu sɛ wɔnyɛ nnipa a wɔretu ama yɛatia mu. Ɛfiri sɛ mpanyin sei, wɔtu he a, ɛrekɔ mmabunu deɛ mu. Enti saa abrabɔ wei na wɔtena mu ama yɛ so yɛabɛtena mu bie. Yɛwɔ asɛm. Yɛwɔ asɛm bɔ ne pɔ daakye bi. Wɔma yɛntu yɛn ho fo. Na yɛhwehwɛ yɛnam otu a yɛne wɔn tuo no yie. Ɛfiri sɛ nneɛma no a wɔyɛ no, sɛbi Mesrɛ meka, ɛne adwene nkɔ. Ɛne adwene paa sɛ adwene ne adwene kɔ no, ɛne adwene nkɔ. Nea ɔbɛte aseɛ deɛ, ɛyɛ asɛmsɛbɛ. Adɛn? Adɛn bɔne bɛɛ na nti mmabunu ayɛ amanyɔfoɔ a modi awu a ɛte sɛ awudi a modi ato wɔn wɔ no ɛyɛ Me na makyerɛ m'adwene, na hwɛ yie, wɔn a na wɔnam no, adwene papa biara nni wɔn tirim de ma wo. Sɛ adwene papa bi wɔ wɔn tirim fa wo ho a, nka wɔahwɛ mmabunu kankɔ ho, ɛfiri sɛ ɛno na ɛyɛ adeɛ a ɛsom bo hia yie. Ɛnɛ yɛnhwɛ Ghana mmabunu, yɛato ape. Deɛ ohia mmoa no, yɛma no mmoa. Deɛ ohia mmoa no, yɛma no mmoa. Na ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Mpanyin sɛ sɛ yɛpɛ mogyaduro de ama adoa a, yɛmfa nkɔ nkɔma ɔsono. Sɛ yɛpɛ mogyaduro de ama ɔtwe anaa adoa a, yɛmfa nkɔ nkɔma ɔsono. Nso ɛnnɛ, wɔn na mogyaduro nyinaa, yɛsan twe mogyaduro de ma wɔn. Nti momma yɛn ani nna hɔnom asɛmmabunu, ɛfiri sɛ wɔnni daakye papa biara de ma yɛn. Sɛ nneɛma no a wɔyɛ no, ɛtwetwe aso. Asomdwoe nka wo sɛ wogyee bere a wotiee me. Mɛsrɛ sɛ ɔba a, fa w'adwene kyerɛ bere a. Me deɛ, makyerɛ m'adwene o, ɛfiri sɛ ɔman no bɛyɛ yie a, ɛgyina me, me ne wo so, yɛn adwene nkyere so. Asomdwoe nka wo. We will meet again. Until then, shalom.